अमिताभ जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार हाँ तो एखन मिथिला के यात्रा से लौटलहुँ जी जी तऽ की हलचल छै प्रधानमंत्री जी चौबीस तारीख के आबि रहल छथि की सब हलचल छै गाम में की सब चलै छै दलान पर प्रधानमंत्री जे आबि रहल छथि चौबीस तऽ निश्चित तौर पर लोक मे माहौल खुशी के छै जे प्रधानमंत्री हमरा दिस हमरा क्षेत्र मे आबि रहल छथि आ प्रधानमंत्री के देखय के लेल त लोक मतलब व्याकुल छथि जे जाय हुनका देखी। एहि के लेल पार्टी स्तर पर एनडीए के नेता सब जगह-जगह घूमि रहल छथि। लोक सब के आ अपील क रहल छथिन शामिल होय ले आओर ओनहियो जे छै से जनता जे प्रधानमंत्री के चेहरा प्रधानमंत्री। बहुत ही पॉप भारत के बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री छथिन तऽ हर गांव हर घर में लोग हुनकर समर्थक बढ़िया सँ छनि तऽ ओ जाय लए ओनाहियो उत्सुक छथिन पार्टी लेवल पर अनेरो ओनाहियो ओ जेथिन कियाकि एक तऽ झंझारपुर में भऽ रहल छै मिथिला क्षेत्र लोहना में भऽ रहल छै तऽ गांव घर के बीच में भऽ रहल छै नहि एकटा बात कहू अहाँ जे गामपर रही तऽ द- द- जे बाँकियो गामसभ अहाँ देखलहुँ घुमलहुँ तऽ की देखलियै कि एनडीए वाला सब लोग के घर घर जाके या आमंत्रण उनका दऽ रहल छै कि हँ लोकल स्तर पर जे नेता छथिन ओ कहै छथिन जे फला तारीख के चलू अच्छा छै। एकर किछु प्रभाव पड़ि रहल छै लोक सब पर पढ़बे निश्चित रूप से पढ़ अच्छा एना ई कहू कि एक मिथिलावासी के रूप में एक पत्रकार के तौर पर अहाँके की लगैया कि ए, जे छै मिथिला में प्रधानमंत्री आबि रहल छथि तऽ ओ अकारण तऽ नहि हेतै हुनकर आना तऽ मिथिलामे एनाहू एखन एन डी ए के बेसी सीट छै चुनावी वर्ष छै तऽ की लागै छै प्रधानमंत्रीके एनेसँ मतलब एकटा माहौल चुनावी माहौल बनि जेतै हँ स्टार्टिंग शुरुआत भऽ जेतै अच्छा चुनावी माहौलके शुरुआत भऽ जेतै आओर ओ ओहि दुआरे एहन जगह चुनल गेलै हँ कि जे बहुत जगह सभ मने की कहै छै वोटके जे छै से अहाँ बुझियौ जे झंझारपुर जे चुनल गेलै हँ तऽ निश्चित तौर पर कोशी साइडके जे लोक ओहो एरियाके लोक अथी तऽ ओ एहन जगह जे मतलब मिथिलाके जे जतेक दूर दूर तक भऽ सकए ओहि चीजके कवरेज ओतऽ हेतै आओर एकर तऽ फायदा हेबे करतै हेतै जी जरूर तऽ एकरा अहाँके लगैए कि एहिसँ एन डी एके मतलब स्थिति मजबूत हेतै एकर एकर आओर एकटा छै कारण कि जे प्रधानमंत्रीके अयलासँ सभसँ पहिले कार्यकर्तामे सभसँ ज्यादा उत्साह हेतै एखन देखियौ अगर एहि बीस दिनसँ तऽ एन डी ए मिल कऽ हर जदयूके नेता सेहो एक्टिव ओहिना छथिन जेना बी जे पी के नेता होइ मने बड़का सब मंत्री सब सब एखन झंझारपुर डेली जा रहल छथि आबि रहल छथि तऽ एकर ई छै एकटा चार्ज भेनाइ कार्यकर्ताके चार्ज केनाइ अपनो चार्ज भेनाइ एगो नया उत्साह होनाइ ज्यादासँ ज्यादा भागीदारी हमर समर्थकके हुए ओहो होइ छै मतलब होड़ छै जी होड़ छै बहुत बढ़िया जखन अहाँ से लौट के एलहुँ अहाँ बतेलहुँ माहौल बतेलहुँ बहुत धन्यवाद जी नमस्कार समझिया मिथिलामे अपने लोकके सब्सक्राइब करियो लाइक करियो और मोल से देखियो अहाँ लग सदिखन अहाँ सबके नया नया वीडियो अब